una get kapan kabas if na that side eh, for uh-huh, mbam no wey una wan marriage if una wan marry nangi na una go fere eh, na dey chop dem that achu for bamenda eh, country for that side for F- save and for banjul for that side for chang na the kind that make dem that

aha una like how the thing dey sweet my heart like a lingalingaling eh, na so the thing dey e dey waka for the way wey e dey waka because say una dey there me too i dey for ya i dey sweeting e dey sweeting we dey laugh we dey enjoy ourselves tori dey the tori dem today dey no plenty like the one dey wey dey be dey for yesterday wetin be the tori remain dem don vex dey talk say that papa wey be chook that pikin matis kill am that uh, singer him papa wey dem dey call say lido dangobe wafo dem get for take yi do yi wonderful thing send him for ngata one time dem no know why dem dey turn turn with yi for that side for police uh, cell commissaire number uh, commissariat number wetin number five for that side for yaounde And then another one wey una see am na for television for una phone wey dey call am say slap of the century. the kind of one so man dey laugh small na wetin happen French president a woman e domo e well well and then we go talk to palava list for mark and Ibris. Una know say Mark A and Ibris don put some list now outside when Africa Food don publish am for wetin for Indomitable Lions dem. Eh? They go go play for Morocco Marrakesh tournament for the month of June. So next month, the 6th and the 9th of June. And then some players in the way they no go come, we go tell una why. So one in the way they go come, we go tell una why. So na so e dey Ehe. Countryman, countrywoman, mastered for blowing una news. I say wetin the first story wey dey for ya. Na that story for that small jaka wey be dey for house. E no ask no man no nothing. E no know say something go happen for e. E dey for house, e chop e bread, e penga with e wetin with e chocolate. Na so Some papa wey dey record say Dangobe Wafo, papa for that singer wey dey record say Lidol, he enter house, he see that pikin wey dey don get query na that pikin papa, na so he chook am for neck, small hole for neck for here so, I know so na no dey see me but eh, why would they see me? They go see me. They chook am for head so chwap. Let me say bust am for neck between neck and uh, shoulder. He chook am bust am for inside. Na so he kill the pikin. Very horrible death. And then one go kill the other one. Then they go run. They hide for inside house. Now the question I say since that time Proof dey, night wey chook the pikin e dey. Neighbor dem dey, he say sef cry, he talk say wan kill all dem. Dey knack he, dey carry go hospital. So take am reach today, why dey dey turn turn with he for commissariat come back, commissariat come back. Na some man dey protect he, he be some man for some man, he get some big big man wey dey wey dey do something for he wey dey hold he say make dem no make dem no co- carry he go before. Na the question that activist dem, comedians, artists, journalists, footballer, people for all walks of life. Hey, Lewa don enter that thing. All walks of life. People for all walks of life. They don dey put pressure. Pressure don dey mount. E dey climb. E dey go up. E dey go up. E dey go up now. The pressure na wetin na say Why Dagobert Wanfo is still dey for commissariat while dem never send him for Kondingi? People dem dey wey dey carry dem say na for Kondingi for Sika say dey don spoil my name. Dem dey call am say defamation. One fit the chook pikin kill am so take am reach now dem never send him for Kondingi. Wetin be the reason? Na who dey protect him? So Reme dey don vex. Dey go for that side dey make match match match for commissariat

The woman wey dey call im name say Tatiana Ngekam, dem don see wey die. Na last Sunday wey dey see die body for Tatiana Ngekam. The im body bin don already be for state wey e don dey rotten. Die body bin don dey rotten. Na wey dem don carry am now, dem don go for that side for mortuary. The mami e bin get two pikin two pikin and then na wetin kill titania na the question wey we dey ask am we don learn say papa for the for the pikin dem they don do wetin they don go for that side for her police dem for the see wetin happen whether na who make am before the ringa die

pikin dey die so we no know how e happen so na wetin happen before thirty e die e bin dey stay na iwa for that house for that time e get high blood pressure because i bin know some musician i mean some man wey dey support musician dem wey bin get e bin sick e go e get iwa for house

They dey make investigation for see exactly wetin happen with the Tatiana. If na high blood, I know say doctor dem uh, dey get their expertise wey dey fit know how for do the matter. We dey wait now inquiry for this matter. Tori dey. Another tori, una know say they don start dey ride that one wey dem dey call am say baccalaureate na equivalent for GCE advanced level. GCE ordinary and advanced level na next week wey go start write am. But this one now wey don dey go on na G, uh, na baccalaureate.

Moto be the car reach that time for go for that side for Koteng, they be the caller say Savien. Countryman, countrywoman, Abu, Ata, Ni, they bear, they get a born, a boy picking, bouncing baby boy. Yes, a born get a boy picking, na happiness for that side, for that center, for that side, for

some kind of fake fake thing dey dey happen for there say even motoa wey dey dey enter tanzania wey dey no get authorization and other kind of thing dem e no dey for that way fine and then another fake news wey dey don talk am na say president for tanzania e don kwara na fake news wey dey comot for twitter for that side dey use twitter plenty eh for we for here na face and e book I think for Nigeria, for West and Central Africa now over Facebook and then Instagram took am bed for East Africa uh, you know say Twitter too it e go fine fine so they don't block access say over fake fake news and then some kind of terrible message them. They don't respect pikin they talk about sex talk about this and that publish all kind of kind kind thing dem police if you don start begin make investigation and then authority they don't decide say no they go block am na so they block am and then police don't talk say they find information and they find other people then when they put news say president samia suulu hassan he don't die for tanzania wey dey remedy you The reme dey kankwe, no no chinawa pufara reme. They say the reme don kwara. Eh, they consider am for Tanzania like cyber attack. That's what the government on the talk. Say na cyber attack, and then they say opposition fit surely be uh, uh, uh, uh, around that matter. They dey accuse Tunde Liso. Eh, say he dey dey say he dey for that matter, and then if he no look out, Dem fit give death penalty because death sentence e dey for that side for Tanzania so e be very possible say you come for some money time dem dey tell you say e dey so opposition leader for that side for Tanzania dem don declare say e own uh-huh, e don correct so they go wan kwarai na so e happen for that side for Tanzania. torí náà na wetin hehe hehe yehe yehe yehe yehe la juive qui y parle à Macron et ton ton ton yehe yehe yehe yehe la juive qui y parle à Macron cron hehe Macron oh he comot for our France that means say Macron na president for our France he comot for our France he dey going for that side for wetin for vietnam una know na eh, hanoi e don enter for vietnam plane no stop for down as the plane stop for down na it that e wan comot for a plane wetin happen wey happen for wetin wey happen o no man no know man no know man no know eh man no know eya na so as dem dey open door for plane macron a woman wey dem dey call say brigitte macron match she don find before her knack dey tori a woman slap the face e slap the face the man turn the face e wan discover say dem don already open door for plane e just calm down e just begin behave like say no nothing no happen na be say we be president mobile robo eh

because time the video dey start publish am macron talk say wetin macron tey na fake video fake video how now people wey dey be expert for the matter dey start do verification time dey do verification dey see am say na true true video now as e dey talk say na true true video eh

You say una be the play play. If una be the play play, that means una dey happy. That way they calm down for play. Why you give her hand? It's deny for take up. If I for talk true, oh, if I for talk true, talk the truth. Eh, you shame the debris. Because if you not talk true, oh, Na so the thing go be. Na so the world e dey. Hey, macro you must slap yo. Na wetin happen so oh oh oh. Hey, Macron, Asia oh. Na so they sing that song now, come demand. you know me, na so they sing that song now. Mm. Macron, my inagi eh, inagi some slap. That kind of slap not correct. You get, you get for the respect your master. You not correct for the do that kind of thing. you no correct you get for sa- you get for you, you get for understand eh you get for understand you no begin you no fit begin slap your man so slap your woman or your man so it's no correcting it's no correcting na that's why i talk am na grammar i know say plenty people wey don look at dem don laugh so tey laugh laugh pass place

Tell me na any kind thing you take me bring am. Tell me na why why you dey so you no go bring me. eh, Casterito, people eh, they don't enter now. They dey talk. Any man they talk his own. Any man they talk his own. They go. Any man they talk his own. They go. Where Casterito? Okay, we don't say say Baleba. You know, come. They don't call it. They don't call Andrew Nana. They don't call. For dat period, di Fifa period, dat match wey dem go play for dat side, for dat tournament for Morocco wey Cameroon go play against eh, Equatorial Guinea and Uganda, dem no call dem. Na eh, Zambo Anguissa too dem no call him, so na some very important players wey dem no call am. Andre Onana dem no call am. I will tell una yesterday say Andre Onana dey for dat side for India with him team. Dem dey do wetin for dat side for India. Dem get some big big competition. wey dey dey take am some tournament for that side and then inside that tournament they go win about six billion two hundred million i repeat am again six billion two hundred million so na so the matter dey countryman countrywoman na the money that way they go win am for that side they go get am for that tournament wey they dey go uh, compete for there but now and then una na all man know say they say no go remain for manchester united because they want to say make me come up for that place they dey accuse you for say they say again very bad bad result dem give una list for player the way mark a brace a convocate for that two match wey cameroon go play on the 6th and on the uh, 9th of june The list don comot and then player dey be dey wey dey get wound, one day wey dey be dey disease disease and then people dey ask plenty question why this one, why una call five callers, why una call this and that. Make I give una the player their list. For the list, we get goalkeeper dem, Simon

Florian Batum Ignatius Ganage na the list that way initially Mark Brace he move up. But now problem dey two players in the way they get wound. How Mark Brace do for put their name for here wey no know say they get injury since one month. You get Ivan Dibango, you know if he play You get also Junior Chamade wey e no fit play but he turn turn sotey put their name for there. Confirmation don comot now say wetin say dem don replace that player dem. Ivan Dibango and Junior Chamade dem don replace dem with the other player dem Malcolm Bokele wey dey play for that side for Götzepe SK for Turkey, where he don replace the left back for Stoke City. So na im that. And then Dibango, uh, Ivan Dibango, they go the old man wey go replace him. They never put am, they never go. Na dey see am for here. The only one we don see am na that, only that one wey na Malcolm Ebokole wey dey don call am for replace that other one dem. So na list that for Mark Breeze wey e don publish am for player dem wey dey go play Uganda, dey play Equatorial Guinea on the twelve of on the on the six and the nine of next month. Uh-huh. Na so e dey. Gabon. For Gabon wey die body for Aaron Bupenze. E don reach country. Una know that player wey e fall for building for China. Some people dey even talk say how we dey with him big brother, they begin query sure na him big brother Pucci e fall for that building. He died on the 16th of April 2025. That means say this year E be get na 28 years. E don play for France, play for Europe before e dey go China for greener pasture for get better better money. And then we know say people wey dey follow Gabon, they know say na former star for Gabon team. People they don comot for airport. People dem well wishers dey comot for airport for receiving Idai body. They dey vex. Other one dey dey wild. Other one dey dey ask am say why e dey so dey never punish that man, that him brother. Other one dey dey talk say no be na him brother. So the thing wey dey for the way e dey so take am reach now. We never know how the investigation dey continue. But the truth for the matter na say normal normal no dey suppose for put hand Uh-huh. For that Perika way, they accuse you say na he Ikwara Iperika. Uh-huh. Na Perika way ke Ikwara Perika. And I don't say it depends for the play where you stand or where you look your own thing or if you know say be eh, you get eh, na so na so the thing dey. So the program dey how e don be now for all that side for Gabon na serious cry. Authorities dey comot for airport. They dey call that airport say uh, international Leon Bar airport they dey cry well witchers they dey cry family them for around they dey cry na so life dey man no go away na he dey help family do all thing for family so they send some kind of man wey dey like that paul pogba him brother for come begin do nonsense so tey they make am na that man he don quarrel na hey na so life e dey. Today, the tori wey dey na so na for talk palava that side for Olembe. Two newspaper dem, they don talk palava Olembe. That one they call am say sport and that one they call am say mutation. The two newspaper dem dey tell we say Olembe no mutation own na say complexe sportif de Olembe Magil reclame son agent. That mean say after Piscini wey e dey ask

e bin get that mean say e bin get for big sotey pass place and dis stadium dem bin suppose for give am for 2019 e pass time dey play for 2021 dem no bin don finish olembe now the company the way dem bin take work for work that day dem dey complain say